Id-dottoressa, id-dottoressa, hekk jogħġbok. Għandna magħna llejla d-dottoressa Ilaria Zzadni, il-kirurga plastika tal-Isptar San Niklaw ta' Kemmuna, biex tkunu tafu l-Isptar San Niklaw qiegħed hawn fuq. Aktar tard din is-sena se jinżel hawn isfel. Dottoressa. Bunasera.
Għidilna ftit fuq il-proġetti li għandkom fl-isptar bħalissa fuq il-kirurġija plastika.

Niskużaw ruħna b'dan il-qtugħ qasir, għandna wire daqsxejn rqiq illum imma insomma t-tekniċi qegħdin jagħmlu l-mirakli. Dottoressa, jekk jogħġbok kompli għidilna. Iva, jiddispjaċini tal-, Kont wasalt fl-imnieħer. tal-interruzzjoni.
Iva, se tieħu tliet faż, se tieħu tliet fażijiet il-kirurġija plastika fuq l-Iżola ta' Kemmuna. L-ewwel nett se nibdew naħdmu fuq l-imnieħer. Dana kulħadd nafu li huwa organi, organu, Tax-xamm. tax-xamm, hux hekk? Fin-nisa għalissa se nħalluh kif inhu. Biss f'tal-irġiel se se nbiddluh ftit. Per eżempju, ħa naraw l-ewwel eżempju ta' imnieħer prominenti maskili. Dak l-imnieħer prominenti maskili ta' Sur Peter Sidney Pollock. Se nibdew billi nneħħulu l-lobes ta' kull naħa u nagħmluh iktar ippuntat. U mbagħad, meta jkun fieq minn dik l-operazzjoni nagħmlulu intervent żgħir biex il-biċċa tan-nofs naqtgħuhilu wkoll u jiġi xi ħaġa hekk.
Jiġifieri jiġi ċatt qed tgħid inti? Jiġi ċatt. Jiġi ċatt u magħfus.
U magħfus, iva. Forsi anki iswed nagħmluh. Eh, kont se ngħidlek dik il-punta sewda fil-kirurġija plastika teżisti. Kif issir? Kif isir teknikament, jiġifieri dak l-iswed? Dik insibu xi parti.
Insomma. Sewda. Dik għad tidħaq għax taħseb li n-nies insomma jaħsubuha ta' daqq, jien għaddejt minn din l-esperjenza. Dan huwa kollu tajjeb, sewwa, però jien għandi domanda għad-Dottoressa, x'qegħdin nagħmlu għan-nisa, mhux għall-irġiel biss? U prinċiparjament li jiġi f'moħħi huwa x'qegħdin nagħmlu fil-qasam tal-kirurġija plastika għat-tkabbir tas-sider tan-nisa?
Jiena naf, naf, ninterrompi naqra, naf li aħna ħadna trofew f'dan l-aspett. F'dan il-qasam, appuntu, għadna kif l-Iżola ta' Kemmuna ħadna trofew fil-kirurġija plastika tas-sider. U d-Dottoressa tista' tispjega. Kif inhu l-motto tagħna, ħa ngħidha bl-Ingliż, it is not making an effort that counts but keeping up the effort. Allura aħna x'ħa nkomplu nagħmlu, x'ħa nkomplu nżidu fuq dan il-qasam. U dottoressa għalik. Iva.
Aħna se, għandna ħafna nisa, kemm huna, li jħobbu jgħumu hekk.
Bass. Sewwa, kif qalu Dr. Bass.
Iħobbu jgħumu f'din id-dehra. Bis-sider mikxuf ngħidulhom. Iva, iva.
Very healthy. Issa, dakożì, akożì! Akkożi, tistgħu tarawha, significant progress in the mammary gland. Sewwa.
F'kemm qasir żmien ikun sar dan il-progress? Jekk jogħġbok, għax hawn xi telespettatur nassigurah interessati ħafna. Dan il-proċess sejrin nippruvaw l-ewwel nippruvaw il-manipulazzjoni. Manipulazzjoni, iva, sorry, għax jiena studjajt, iva, studjajt barra. Jekk il-manipulazzjoni ma tiffunzjonax, se nippruvaw nużaw dawn il-għodod.
Bħalma qegħdin taraw huma l-istess għodod li qegħdin nagħmlu fuq il-freeway. Dan huwa, dan huwa mhux b'kombinazzjoni. maħsub u r-raġuni hija bħala standardization, standardization, ħalli aħna dejjem naħdmu kemm jista' jkun ekonomikament. Għandna telefonata oħra. Hello, yes, hello. Hello, għidilna sinjura, identifika ruħek please. Hello. Hello, iva qed nisimgħuk. Doris minn Taskiema.
Għidilna Doris. Nixtieq insaqsi lid-dottoressa jien, kif in-nieħel ta' raġel trid tiżviluppah? Mhux aħjar tiżviluppawlhom moħħhom l-ewwel l-irġiel milli mnieħerhom?
Iva.
Tkellem bħala kemmunista. Spiċċajt għad-domanda jekk jogħġbok.

Sinjura minn Tas-Sliema, jiena nixtieq ngħidlek li hawn li hawn kemm huna għandna problema
soċjali assoċjata mas-sider tal-mara u ċertu partijiet organi sesswali tal-irġiel. Il-nisa f'Comino jgħumu b'sidrhom barra biex jistimulaw il-prokreazzjoni f'din l-iżola tagħna.
Fil-fatt,
iva, fil-fatt, għandna ħafna problemi u qed nippruvaw nedukaw iż-żgħażagħ tagħna nisa biex jaġixxu f'dan il-mod, biex jinkoraġġixxu, jinkoraġġixxu l-irġiel. Jekk din ma tkunx fuq saqajha, nibqgħu fuq arkubbtejna, nkaxkru u xejn ma jqum meta tkun arkubbtejk, hu inutli. Eżatt, għalhekk qed tagħmlu hekk aħna. Ma nafx, iżda ma jidhru r-raġunti li hawn min jaqgħa arkubbtejnu. Imma dak mhux kulħadd kapaċi, sinjura, e nawguralek li. Ma nitbegħdux mis-suġġett. Ma nkomplix, insomma, sorry. Iva, iva, iva, insomma.
Aħna isimha Eżra, aħna ħadilhom. Effettivament, sirna norbtuhom bil-katina aħna l-irġiel proprju qegħdin hekk dawk. Sewwa, għax tant jitilqu jiġru illi għalissa sakemm qegħdin naħdmu norbtuhom daqsxejn. Biex nerġa' niġi issa għall-iktar proġetti li għandna, dan l-istess. Grazzi sinjura, grazzi sinjura, ejja oqgħod. Dik kienet Doris minn Tas-Sliema. Dan il-qasam ta' kirurġija plastika fuq it-tkabbir tas-sider tan-nisa ta' Kemmuna, aħna wkoll qegħdin napplikawha fir-razzett tal-qżieqeż fejn għandna 45 majjali u jidher li qed jindikaw li qed isir il-ħin. Allura jiena ħa nagħlaq l-opinjonijiet tiegħi hawnhekk u ngħaddi l-microphone għal Anabile biex iħabbar il-, Qrajtuh f'dan il-programm għall-pubbliċità nimmaġina.
Ftit ħin qasir għall-pubbliċità. It-tliet ta' taħt tal-aħħar moda irrikorru għand Piccinino l-belt u Borg. Inża u ħu pjaċir, esponi ruħek espressivament.
Qed tinkwieta? Sibt ħafna dutu kamla ġewwa ħwejġek? Inża kollox! u libbes l-għamara tiegħek bil-protettiv tal-Comtec. Comtec, pest control effettiv.
Int u tixtieq toħorġu barra? Mela esponi ruħek bl-aqwa kitarri Fender. Kitarri awtomatiċi, tista' tħalli l-kitarra ddoqq weħidha filwaqt li tagħmel il-faċendi jew taħsel il-karozza.

Insellmilkom u nkomplu minnufih bil-propp bil-programm. Diġa bdejna bit-telefonati għalissa naqtgħu. Sorry sinjura. Dilettant tal-isturment u diski toħorġu barra. Dak kien reklam tajjeb li smajna l-ewwel konna qed naraw fuq il-monitor hemmhekk, neħħewh il-monitor diġa. Inkomplu mela dottoressa. Nixtiequ, għandna nafu li għandna ħafna telespettaturi, sakemm konna hawn, ċempliet li waħda tixtieq tkun taf ħafna iktar dwar dan għall-plastic surgery, dina waħda inzertat minn kemm hu nabża nagħliha kostitwenta tagħna tixtieq qalet tgħolli waħda mis-sidqa waħda minnhom ftit 'il fuq. Hekk jogħġbok dottoressa? Mistejqbel tax-xellug, hux hekk?
Tax-xellug jista' jkun, jista' jkun. Waħda minnhom.
Ser naqbiżlha għal aktar tard.
Iktar tard ikun dalwaqt, għalissa malajr se naqbad lil Perit Mikiel, ħa nsaqsih. Kemmuna mdawra bil-baħar. Aħna armajna navy żgħira għad apposta għaliex bżonn juża għad speċjalment minn attakki ta' pirati, jiena by the way kont wieħed minnhom fi żmien, imma llum sirt radio operator, u għalhekk se jgħidilna daqsxejn bil-problemi li għandna kbar, għandna aircraft carrier bħal di u għandna l-moll b'dan l-arkati jrid jgħaddi minn taħtu. Spjegalna ftit kif se jgħaddi.
Din hija sempliċi ħafna, għalkemm mhijiex ovvja. Aħna ħdimna, qabbadna l-esperti tagħna fil-kimika u fil-bijoteknika u sibna sustanza li qed inkabbruha fuq il-gżira tagħna stess u din hija li bl-Ingliż ngħidulha shrinking effect. Shrinking effect. Din il-kimika tikber minn dik l-istess pjanta li jurina s-Sur Sidney Pollack, ex spjun. Hawnhekk qegħdin taraw kampjun żgħir tal-prodott finali. Dan jiġi mferrex b'apparat speċjali, Apparat speċjali fuq il-bastimenti u fuq il-magni tat-tajr u dawn jiċkienu u b'hekk ikunu jistgħu jgħaddu suranabile minn taħt il-port.
Sewwa wisq. Nixtieq nagħmel punt żgħir. Għandna ħafna toqob fil-ħajt qalulna li jista' jkun. joħolqu inkonvenjent fl-arkitettura, però Sidney Pollock bħala spjun sab x'inhuma l-problemi. Aħna skoprejna hawn dan il-biċċa oġġett żgħir li huwa huwa bżonnjuż biex is-sod ċerti toqgħod bih. Dawna jnixxu l-ilma u b'dan l-oġġett ma jnixxux iktar. Sidney, kif skoprejt dawn it-toqob?